Juventus wieħed, Milan wieħed. Brian hawnhekk qed inġu Juventus Club Roma wara bil kara Brian, x'taħseb dejna l-logħba tajba, eh, prestazzjoni qalbina ħafna minn ħadd tim però mbagħad qisu fit-tieni ħaf isu bidlet il-folja, għax taħseb il Naħseb dinja qiegħda tiġri jew mill-lat psikoloġiku jew mill-lat fiżiku Għax tal-lum ma stennejtiex peress li l-Milan eh, fiċ-Champions League labu ġurnata wara li labu l-Juventus it-tent nistenna li fl-aħħar għaxar minuti tkun bil-kontra. Ma eh, spiċċajna li eh, waqajna l-ura nilqgħu il-gow ġie minn azzjon ta' corner kien soft goal. Seta ġie Seta' ġie evitat u mbagħad waqgħet il-pressure fuq it-tim. Naħseb li qatt iridu jaħdmu iktar fuq għal Jena plejer li spikka lija kien Aleksandro. Dibala kellu logħba tajba wkoll, ġifieri, nikru dawk il-plejers li oġbuk u dawk il-plejers li forsi stenni taħjar minn ħafna. Fimni waħda llum, illum fl-ewwel fl-ewwel 70 minuta tal-logħba rajna rajna werja kollettiva U ma nistax ma nissugrax ngħid dak kien aħjar jew dak kien inqas, jiġifieri fil-kollettiv jidher li qegħdin jaħdmu, però kif qed qabel li jisu qegħdin imajnaw fl-aħħar fl-aħħar kwarta tal-partita allura sostituti sostituti forsi stennejt minn kien li jisibinna jisib dik l-azzjor dagu Taqbel mal-fatt li Allegri donnu qiegħed jibda bl-4-4-2 fil-four-four-two, però mbagħad qisu f'nofs il-partita jaqleb għal four-three-three bħalma Reining jissenjalizza. Taqbel magħha din għax jien naħseb li ma' din il-shift fil-formation qishom il-Milan bdew jieħdu l-kontroll tal-partita. Rajtha jiena, ma nafx taqbilx miegħi. Jiena naqbel ma' Allegri speċjalment li la ma kellniex bidu tajjeb li qed jibda bis-sistema ta' 4-4-2 għaliex dik iktar tikkonsolida lit-tim. Issa mbagħad xejn inti jgħaddi l-ħin u tibda l-laxka, tibda tagħti l-ispazji u jista' jiġri kollox. Li qed jiġri minflok qegħdin insibuhom aħna l-ispazji u nsibu u nagħmlu dak il-gowl li ikollna bżonn qegħdin nispiċċaw naqraw ħanni. Naqraw. Jena naħseb ovvjament għax dak ħallu la din l-avversarju jiġi fuqna u jkollu possession, ġifieri l-aħħar la tal-logħba kienet 55% huma 45% aħna. Naxxina b'dawru eh, tabella ħaġa fl-aħħar. Tabella ħaġa fl-aħħar ġiet il-possession totali kien ta' 51 għal Milan, ġifieri meta qabel konna għadin aħjar Aħjar fil-possession bħala Juventus. Il-logħba li jmiss hija kontra Spezia u għajn għar l-erba li ġej fis-sitta u nofs. Qed insaqsija kull darba li l-intervista ġifieri x'tixtieq li tagħmel din il-partita. Ovvjament,
Hija x-xewqa ta' kull Juventin illi issa nakkwistaw l-ewwel rebħa u tliet punti. U dan ikun jawgura li għall-logħba mbagħad ta' Champions League li ġejja fil-ġimgħa ta' wara ma' Chelsea, tkun qiegħed ikkonċentrat miż-żewġ kompetizzjonijiet. Kienet importanti r-rebħa ma' Malmo il għaliex wara dawk id-dubji li kien hemm kien hemm dik il-biża, però r-rebħa ma' Malmo ġiet. Illum konna qegħdin nistennew nistennew li kellna riżultat pożittiv Ir-riżultat pożittiv ħa ngħidu illi ġie illi ġie il għaliex ma tlifniex u rbaħna punt. Però minn kif żvolġiet il-logħba konna nistennew li waslu u rebħuha. Ekku, ekku naqbel 100%. Jalla jkollna ovvjament prestazzjoni aħna kontra l-Ispezja. Grazzi Brian tal-dan din l-intervista ħna narawkom Grazzi. nhar l-erba' ġewwa Juventus Club Verona Morta fil-Krikan. Grazzi ħafna.